Helo, falle bod rhai ohonoch chi 'di gweld mod i 'di gweud yn gyhoeddus nawr mod i am sefyll fel cynrychiolydd i gadeiryddio y pwyllgor y mae Plaid Cymru yn mynd i gallu cadeirio yn y Senedd am y tymor nesa', sef y pwyllgor cyfathrebu treftadaeth a'r iaith Gymraeg. Yym, bydd y newid i'r system lle os bod 'na yym rhywun yn sefyll yn erbyn fi o fewn grŵp Plaid Cymru fydd 'na pleidlais cudd a bydd rhwydd hynt wedyn i aelodau cynulliad o bob plaid gwleidyddol yn y Senedd i bleidleisio am pwy maen nhw eisiau i gadeirio'r pwyllgor hynny. A dwi'n credu bod hynna'n ffordd newydd, ffresh i edrych ar y peth, lle bod yn wahanol, dyw'r dyw'r arweinydd ddim yn penderfynu pwy sydd yn cadeirio pwy bynnag pwyllgor, a bod hyblygrwydd yn y broses. Um, dwi'n credu mai fi yw'r person gorau i gwneud y gwaith yma oherwydd o ran uh, cyfryngau, um, cwbl o flynyddoedd yn ôl nes i alw am bwyllgor i edrych mewn i sefyllfa cyfryngau yma yng Nghymru Oedd y pwyllgor wedi cael ei cadeirio gan Ken Skates ar y pryd, sy'n awr yn Gweinidog, a oedd ddim bwysig iawn i gallu dod â pobl fel Trinity Mirror mewn i sgriwtineiddio nhw ar y gwaith oedden nhw'n gwneud a'r toriadau roedden nhw'n gwneud ar y pryd i bapurau newydd lleol, yn enwedig siarad gyda pobl oedd yn creu gwefannau newydd, hyperlocal fel Port Talbot, Magnet a gweld sut mae hynny wedyn yn gallu datblygu. Nes i hefyd galw am yr ymchwiliad mewn i'r siarter y BBEC yym yn y tymor diwetha' o'r Cynulliad er mwyn sicrhau bod Cymru yn cael siâr cryf yym yn yr hyn sydd yn digwydd yma yng Nghymru o ran y BBEC ac yn ca- ymgyrchu'n gryf am fwy o gynrychiolaeth Cymreig yym ar y rhwydwaith. Ac hefyd dwi wedi bod yn siarad yy yn gyson gyda undebau llafur yn y maes a po- arbenigwyr yn y maes yy yn hynny o beth yn y prifysgolion ar hyd Cymru ac mae ni gen i lot o syniadau ar gyfer y pwyllgor yy pe bawn i yn yn yn cael yn hethol. Yym dwi hefyd wedi gwod yn gweithio yn gryf iawn fel dych chi'n gwybod ar yr agenda treftadaeth yym cefnogi undebau llafur yy yn yr hyn sydd yn digwydd yy yn yr amgueddfa ond e- hefyd o'n i'n rhoi y gwelliannau mewn i'r Bil Treftadaeth y Llywodraeth y tro diwetha, yym, ar enwau llefydd ac yn y blaen, ac wedi gwneud lot fawr o gwaith yy gyda'r sector celfyddydol, yym, siarad gyda nhw'n gyson ac hefyd ymgyrchu am fwy o yym, gwersi yy, cerddoriaeth mewn ysgolion, achos maen nhw'n cael eu torri yy yn yn weddol aml ar hyn o bryd. O ran yr iaith Gymraeg, wrth gwrs, hynny wedi bod yn agos i fy nghalon. A phan nes i gael yn ethol cynta, o'n i'n llefarydd dros yr iaith Gymraeg ac wedi neud lot o waith yym ar y mesur yym oedd yn cael ei gyflwyno gan Llywodraeth Cymru ni'n sydd yn yym sydd yn meddwl fod yr iaith Gymraeg yn cael statws swyddogol yma yng Nghymru. Dwi hefyd wedi neud gwaith yn y tymor diwetha ar sgriwtineiddio Prif Weinidog pan ddath e i'r pwyllgor ynglyn â toriade yy i'r yym i'r sector yna. i'r Comisiynydd Iaith yn benodol ac i Mentrau Iaith. Rydw i hefyd yn yn meddwl bod e'n bwysig i ni dda- ddatblygu addysg Gymraeg, yn enwedig addysg Gymraeg yy ail iaith, yy oherwydd ma' ma'r ystadegau yn dangos bod e'n yy ddim yn ddigonol ar hyn o bryd ac bod angen mwy. Yn ogystal â hynny, ma' safonau o- sydd wedi deillio o'r Bil yy Ieithoedd Gymraeg yn bwysig i mi. Yym ma' angen gweithredu ar y rheini yn awr. a datblygu rhai newydd sydd yn gymwys o ran y sector preifat, ac felly, fel cadeirydd y pwyllgor hynny, byddwn ni'n sicrhau ceisio gwthio'r agenda hynny. Felly, dwi'n credu mod i'n wedi dangos mod i'n gallu gwneud y swydd hynny, dwi eisiau sialens newydd, a dwi ddim wedi clywed bod unrhyw menyw arall o fewn y blaid eisiau sefyll am pwyllgor, a dwi'n credu bod e'n bwysig i ni cael balans yn hynny o beth, a gweld bod menywod yn barod i gymryd y cyfle i ddatblygu eu gyrfaoedd a datblygu y senedd a'r hyn sydd yn cael ei gwneud yma. Diolch.